Merci David, merci deenen, déi den Owend hei sinn. Mir krute proposéiert, datt mer mat eiser geballter Kraaft vun den Deputéierten hei sollen den Zukunftspak duerstellen, mat der Hëllef vun deenen, déi eis och an der Chamber dobäi hëllefen, den David an de Marc. A mir versichen da mol ze kucken, wéi staark dat déi Kraaft ass, well ech menge mir wäerte warscheinlech net kënnen op all Är Froen äntwerten dierfen, mee mir probéiere mol. Ech wollt awer, ech wollt e puer Saachen, ier mer op den Zukunftspak selwer kommen, wollt ech e puer Saache virausschécken. Dat Éischt, wat ech mol, wat ee sech jo ëmmer freet, dat ass, Wat mécht de Stat iwwerhaapt mat deene Suen, ëm déi et hei geet, vun deene esou vill geschwat gëtt? Oder wat ass iwwerhaapt e Stat? An Mee 68, déi meescht heibannen, déi kënnen sech dorun erënneren, anerer net, haten d'Leit eng ganz kloer Virstellung, wat de Staat wier, nämlech dat doten, déi bewaffnet Horde vum Kapital, déi d'Studenten an d'Aarbechter an d'Schnëss geschlo hunn an déi derfir gesuergt hunn, datt der bestehenden Herrschaften näischt géing geschéien. Dat war awer net nëmme Mee 68 esou. Haut op ville Plazen a Spuenien oder a Griicheland fänke Leit, déi sech verteidegen an déi sech wieren, erëm un dat nämmlecht ze gesinn. Ech mengen, datt awer de Staat, Wahrscheinlech a leschter Instanz ass et och dat, een Instrument fir am Fong och derfir ze suergen, datt deenen, déi d'Soen hunn, näischt geschitt. Mä et ass awer sécherlech net déi eenzegst Funktioun, déi de Stat huet. An en huet eng ganz Rei aner Aufgaben, déi e vläicht wäert vergiessen, wann en enker drop ukënnt, mä déi en awer en attendant mol erfëllt. Ech wëllt der eng Rei opzielen, well et awer wichteg ass, datt ee weess, vu wat datt mer hei schwätzen, well iergendwéi jo och an der Gesellschaft, well dat Bewosstsein net méi do ass, d'Gefill opkënnt, datt Steiere bezuelen, dat wier esou eppes wéi eng Strof, déi ee giff erleiden, dat ass esou wéi Prisong. Oder esou. Oder, oder e Protokoll. Dobäi ass et iwwerhaapt net dat. Dofir wëll ech hei emol einfach mol kuerz opzielen, eng Rei Aufgaben, déi de Stat, oder wéi mer och soen, d'öffentlech Hand, déi se huet. An ech hu se hei a véier Gebitter agedeelt. Dat éischt ass hir Sozialpolitik, déi se muss maachen, déi de Stat muss maachen, fir déi laang gekämpft ginn ass. E Joerhonnert laang hunn d'Aarbechter an d'Gewerkschaften derfir gekämpft, datt de Staat derfir géing suergen, datt et eng sozial Ofsécherung gëtt, datt et Krankekeese gëtt, ëffentlech Krankekeesen, datt et een ëffentleche Pensiounsregime gëtt, dee wou haut dann erëm déi, déi gäre Mënz maachen, déi Keese géinge bei sech huelen a gären hätten, d'Leit sollen op privat Krankekeese maachen a privat Pensioune maachen. Mä dat ass eng ëffentlech Aufgab, souwéi et eng ëffentlech Aufgab ass derfir ze suergen, datt déi Leit, déi a Krisesituatioune keng Aarbecht méi kënne fannen, an dat sënn der ëmmer méi an Europa an an der Welt an och zu Lëtzebuerg, datt déi en Ersatzloun kréien, dat wat mer Chômage nennen, datt et Kannergeld gëtt an eng ganz Rei aner sozial Aufgaben huet de Staat am Sozialberäich. De Staat ass awer och do fir ëffentlech Déngschtleeschtungen zur Verfügung ze stellen, ze erbréngen, datt mer Schoulen hunn, datt mer eng Kannerbetreiung hunn, datt mer net nëmme Schoulen hunn, mä datt iwwerhaapt Schoul stattfënnt, datt et ëffentlechen Transport gëtt, datt mer Drénkwaasser hunn, Hygiène, Kultur, a souguer Sécherheet gehéiert zu den Aufgabe vum Staat. Well wann de Staat déi Aufgab net iwwerhëlt, da sinn ëmmer méi Privatfirmaen, déi dat maachen, an da gëtt dat och erëm eng Kéier eng Geschäftemacherei. Fir déi, déi sech et kënne leeschten. An d'Sécherheet fir déi normal Leit bleift op der Streck, wa se vum Staat erfëllt gëtt. Gesondheet nach dobäi. Onbedéngt, onbedéngt. Also, ech schwätze vläicht elo hei e bësse vill, mee duerfir ass et gutt, wann anerer heiansdo eppes derzwëschent soen oder Froe stellen oder Saache richteg stellen. Déi drëtt Aufgab vum Staat a vun der öffentlecher Hand, dat ass déi fir Infrastrukturen zur Verfügung ze stellen, Eisebunn ze bauen, e Stroossenetz, och wa mer fir den öffentlechen Transport se brauchen mer awer e Stroossenetz, Kommunikatiounsnetzer, wësst kënne mer kee Fernseh, kee Video, keen Telefon gebrauchen, Schoule bauen an aner Infrastrukture bauen, sënn wichteg Aufgaben déi de Staat huet. Net nëmme fir déi Leit, déi schaffe ginn, och fir d'Betriber. Och d'Betriber sinn drop ugewisen, datt et ee Kanal gëtt, datt et eng Voirie gëtt an datt et Infrastrukture gëtt. An dann net zulescht huet de Stat och eng Rei regulativ Aufgaben, wéi een dat kann nennen. De muss regléieren, datt an der Gesellschaft eng Rei Saachen duerfe stattfannen an aner Saachen net duerfe stattfannen. Zum Beispill an der Landesplanung, datt De President vun der Zentralbank net einfach därf een Haus am Bësch bei Meecher um Meecher Feld bauen, mécht et awer, déi léie sech heiansdo besser un, méi an der Landesplanung, datt mer nach Gréngfläche behalen, datt mer nach, datt mer wësse wou mer kënne bauen an esou weider. Eng, dat ass eng, eng wichteg regulativ Aufgab vum Stat, déi kascht och Suen, well elo ginn, elo ginn d'Plans sectoriels emol erëm all geschreddert an da gi se nach eng Kéier nei gemaach, och dat kascht. Walen organiséieren ass eng regulativ Aufgab vum Staat. Wirtschafts an Handelspolitik ze maachen, mee wéi eng Handelspolitik, dat kann a verschidde Richtunge goen. Dat ka sinn, fir zum Beispill deenen, déi mer Joerhonnerte laang ausgebeut hunn, déi Länner, fir deene mol eppes zréckzeginn. Et kann awer och dat Ëmgedréint sinn, nämlech wéi et am Moment geschitt, fir iwwert Handelsofkommessen da lo déi Politik vun der Ausbeutung vun deene Länner weiderzeféieren. D'TTIP ass och ee Beispill, wéi et net soll sinn. Mee mir sinn elo den Owend net hei, fir iwwer Wirtschaft an Handelspolitik ze diskutéieren. Et ass just ee Beispill vun deenen Aufgaben, déi de Stat muss erfëllen, wéi och Aussepolitik. Et muss e Persouneregëster, et muss ee wëssen, wee stierft, wee gebuer ass, ween iwwerhaapt hei lieft, Dateschutz, an esou weider. Vill vun deenen Aufgabe ginn zesumme mat de Gemengen erbruecht, an anere Länner och nach mat de Regiounen, mee hei zu Lëtzebuerg ass dat, ausser fir d'Wale wou mer Bezierker hunn a fir aner Saache wou mer Kantonen hunn, gëtt et keng regional Strukturen déi do eng Roll spillen, ausser um Gemengesecteur, mee da sinn et intergemeng, interkommunal Strukturen. Mee Dir wësst et, dat Ganzt, dat kascht Suen. A Suen, ewéi Sue seet, dee seet Ausgaben, Dépensen. Dofir brauch de Stat, wann e wëll Ausgaben hunn, brauch en och een Akommes. E brauch also Einnahmen. Wou kritt en déi? Iwwer d'Steieren, dat kenne mer, Betribssteieren, Ierfschaftssteier, ah nee, där gëtt et bal keng méi, Steieren op de Léin, de Pensiounen, Taxe wéi TVA oder Zolltaxen a Gewënner. Wann de Staat een eegene Betrib huet, wou e Gewënn mécht, misst en eigentlech och Gewënner kënnen astiechen. De franséische Staat zum Beispill kritt vill Suen iwwert seng eege Betriber a seng Participatioun an de Betriber. Lo stellt d'Fro sech, an et ass keng esou eng falsch Fro, ob dann do jidderee gläich behandelt gëtt. Wa jidderee géing gläich behandelt ginn, misst also jiddereen dat nämmlecht bezuelen. Dat ass net de Fall. Souguer wa mer d'TVA huelen, een dee vill keeft, bezilt méi wéi een dee manner keeft. Mee de Prinzip vun der Besteierung geet jo awer méi wäit. Et gëtt jo ëmmer gesot, déi breet Schëllere solle méi droen. Ass dat da esou? Ma wa mer emol kucken, d'Tabell vun der Lounsteier, Wou ass se? Ah, do ass se. Da gesi mer effektiv, datt net nëmme jidderee méi bezilt, well deen nämmlechte Prozentsaz bei enger héijer Zomm méi ausmécht. Een, deen 100.000 Euro verdéngt, bei 10 Prozent géif jo dann 10.000 Euro bezuelen, an een, deen 1.000 Euro géing verdéngen, dee géif jo dann nëmmen 10 bezuelen, 100 bezuelen, pardon, ass gutt, datt mer Schoul mech maachen, 100 bezuelen. Do kënnt ee jo soen. Ween also méi verdéngt géif och méi bezuelen. Mee dat geet eis net duer. Et geet net duer, datt jiddereen 10 Prozent bezilt op deem wat en huet. Mee wat ee méi bezilt, wat ee méi verdéngt, soll de Prozentsaz och zouhuelen. Dat ass dat wat mer nennen eng progressiv Steier. An da hei gesäit een dat scho ganz gutt. Een dee manner wéi 11.465 Euro d'Joer verdéngt, also als Revenu imposable, bezilt null Prozent Steier. Joer, dat si manner wéi 1.000 Euro de Mount. Een, deen iwwer 11.000 Euro bis 13.000 Euro verdéngt d'Joer, dee bezilt 8 Prozent Steier op deem Deel. Een, deen, komm mer huelen, ginn ënnenhinner, een, deen 28 bis 30.000 Euro bezilt, dee bezilt 26 Prozent, net op sengem ganzen Akommes, op deem Deel iwwer 28 Dausend Euro, well op deem ënner 28.000 Euro bezilt de 24 Prozent an ënnert deem 26.000 Euro bezilt den 22 Prozent. An da gëtt et herno all déi Tranchen, wou dann gekuckt gëtt, wéi vill Prozent hutt Der ginn an zesummegerechent. Dat ass eng progressiv Akommessteier. Dat ass net, wéi vill Leit mengen. Een, deen iwwer 100.000 Euro géing verdingen, dee géing op sengem ganzen Akommes 40 Prozent bezuelen. Nee, e bezilt 40 Prozent op deem, wat iwwert 100.000 ass. Wann ech elo hei zevill Dommheeten erzählen, wat jidderee weess, da muss een dat soen. Hä? Dann kierzen ech of, hä? Well dat doten, dat, dat do muss een net zielen, wann een iwwert den Zukunftspak wëllt schwätzen. Dach, wa mer iwwert Alternativen schwätzen, muss een dat do verstanen hunn, well dann, well dann ass et wichteg. Also, an dat wat do opfällt, dat ass, an dat ass jo dat wat de Moment och eng Diskussioun ass, op déi mer sécherlech d'nächst Joer zrëckkommen, dat ass de berühmte Mëttelstandsbockel.

Dat heescht, do ass et schonn eng Flatrate, also dat ass schonn flaach, wat do bezuelt gëtt. Dat heescht, et geet esou erop an dann geet et esou an dann ass et uewe ganz flaach. An dee Bockel do, dat ass dat, wat Mëttelstandsbockel genannt gëtt. Et ginn eigentlech nëmmen zwou Méiglechkeeten, fir dee Bockel do ewechzekréien. Entweder virdru bezilt een och manner. Oder wier den Hannes e Weiber? Oder eng Kombinatioun vun deenen zwee? Ech kommen herno do dorobber, well dat gehéiert zur Diskussioun iwwert dat. Mee hei gesäit een awer, wat eng progressiv Akommessteier, wat eng progressiv Steier ass. Bezilt da elo jidderee esou eng Steier? Nee. D'Verméigenssteier, wat ass dat? Gëtt et déi nach? Dodo seet nee. Fir déi normal, fir déi wierklech, fir d'Leit gëtt et se net méi. Also fir déi, déi wierklech räich sinn, deenen hiert Verméige gëtt effektiv net méi besteiert. Et gëtt awer nach esou eng Pseudo-Verméigenssteier fir d'Betriber, déi mécht 0,5 Prozent aus. 0,5 Prozent vun dem Ënnerscheed zwëschent dem Aktiv an dem Passiv sinn ze bezuelen. Dat mécht d'Jor eriwwer 240 Milliounen am Staatsbudget ungeféier. Déi gëtt et nach, dat ass eng Verméigenssteier. Awer déi fir déi Leit, déi wierklech verméigend sinn, déi Räich, gëtt et keng méi. Déi ass ofgeschaaft, well se gemengt hunn, da kéim där méi heihinner, obschonn en der näischt dervun huet, well se bezuele keng Steier. Do gesäit een, datt also net all d'Steier progressiv ass, well dat sinn null fënnef Prozent, egal wéi vill datt dee Betrib do. op sengem Akommes Ëmsaz, op sengem Ëmsaz Gewënn huet, spillt iwwerhaapt keng Roll, dat ass 0,5 Prozent. An dann ass et esou, also et gi vill Steieren, déi net progressiv sinn, ech ginn awer elo net an den Detailer, well mer elo net hei amgaang sinn iwwer Steiere, well ech versti souwisou näischt dervun, da muss de Serge asprangen. Wat awer wichteg ass ze wëssen, dat ass, déi Steieren, dat gehéiert zu enger wichteger Aufgab vum Stat.

Bëssen hëlt, fir deenen, déi näischt hunn, eppes ze ginn. An zwar, wat kréien déi? Majo, Sozialleeschtungen oder ëffentlech Déngschtleeschtungen, well soss kënnten déi sech se net leeschten. An déi Ëmverdeelungsaufgab vum Staat ass eng vun deene wichtegen Aufgabe vum Staat, fir domadder Ongläichheeten auszegläichen. Dann kënnt natierlech d'Fro stellen, Bréngt de Staat dann nach fäerdeg, dat dann nach fäerdeg? Nee, et bréngt kee Staat dat méi fäerdeg, well d'Ongläichheeten hëllen ëmmer zou. Dat heescht, de Staat huet ëmmer méi demissionéiert vu senger Ëmverdeelungsaufgab. Déi Ongläichheeten, déi de Staat misst ausgläichen, ginn ëmmer manner ausgeglach. Net a Südamerika? Nee, net an alle Länner. Effektiv, et ginn och Beispiller vu Regierungen, a vu Volleksregierungen, a vu Vollek gedréckte Regierungen, déi eng aner Politik maachen. Also Konklusioun, D'Vollek muss méi drécken. Wichteg ass awer, Zu der Ëmverdeelungsaufgab gehéiert och, datt de geschafene Mehrwert an de Betriber, wat geschitt mat deem, wann d'Arcelor, wann déi 100 Millioune Gewënn maachen, wat geschitt domadder? Majo, also net Gewënn ass vläicht scho elo dat falscht Wuert, wa se 100, also wa se Lëtzebuerg 500 Millioune Mehrwert schafen op dem Stol an op deem, wat se verschaffen. Majo, do geet een Deel direkt un Leit, déi do schaffen, an deen aneren Deel bleift bei deenen, deenen de ganze Betrib gehéiert. Och do huet de Staat eng Roll ze spillen. Wat ass den Undeel vun deem, wat déi Leit, déi do schaffen, wat déi solle kréien? Dat gehéiert och zu der Ëmverdeelungsaufgab oder zu de, pardon, zu de regulativen Aufgabe vum Staat. Dofir muss de Staat nämlech soen, et muss ee Mindestloun ginn, Wat de Mindestloun méi héich ass, wat also de Patron deenen manner, net manner ka gi wéi de Mindestloun, wat haut nach laang net iwwerall an Europa de Fall ass. Oder seet, Dir musst ee Kollektivvertrag maachen. Dat seet de Staat awer schonn net méi, well e seet, Mir halen eis eraus aus der Ëmverdeelung am Betrib, wat bei d'Leit geet, déi do schaffen, a wat d'Patron'e behalen, do hale mir eis eraus. Wat eng ganz lusch Haltung ass, mat där een net onbedéngt muss averstane sënn. Sou, an da bleift ee Gewënn. A vun deem Gewënn, wat geschitt mat deem Gewënn? Ma normalerweis ass de Gewënn jo do, fir datt deen, deem de Betrib gehéiert, dat hëlt, wat e brauch, fir säi Brout ze kafen oder vläicht fir seng Mercedes, an de Rescht, dee soll zrëckinvestéiert ginn an de Betrib. Geschitt dat dann? Nee, et geschitt net méi, et geschitt ëmmer manner. Et gëtt ëmmer manner reinvestéiert an de Betrib. An doduerch, datt ëmmer manner reinvestéiert gëtt an de Betrib, déi Suen, déi gi jo net, déi verschwanne jo net. De Patron huet déi jo net a senger Matrass leien, esou héich schlofen déi guer net a sou onbequem. Déi ginn an d'Spekulatioun. An et ass jo dat, wat effektiv zu der Kris 2008 gefouert huet. An e Moment geet dat erëm massiv an d'Spekulatioun. Dat heescht, e Moment lafe mer erëm grouss Gefor, datt esou eng Kris wéi 2008 kënnt, ouni datt de Staat nach eng Kéier esou vill Suen huet, fir dann déi Banken, déi dat maachen, fir deenen dann dat auszegläichen. Also, de Staat huet also och eng Ëmverdeelungsaufgab, fir datt de geschaafene Mehrwert, datt dee réinvestéiert gëtt, datt d'Kafkraaft gesteigert gëtt, datt Investitioune gemaach ginn. E mécht déi Aufgab awer ganz schlecht an e brauch Ressourcë fir seng ëffentlech Aufgaben, déi mer virdru gesinn hunn. E mécht se ganz schlecht. Ee Stéchwuert fir ze soen, wéi schlecht datt en se mécht, ob nach d'Ëmverdeelung gutt funktionéiert, dat ass dat, wat de fënneften November bekannt ginn ass ënnert dem Stéchwuert LuxLeaks oder LuxLeaks. Dat heescht, wou bekannt ginn ass, datt zu Lëtzebuerg grouss Multinationalen sech ugesidelt hunn, fir keng Steiere méi ze bezuelen. Wat zéie mer als Konklusioun dorauser? Jo, effektiv, dat ass esou, dat ass esou, dat ass kee Märchen. Déi Steierrulinge, wéi dat heescht, iwwer déi mer elo net diskutéieren, well do kënnte mer e ganzen Owend driwwer diskutéieren, hu mindestens eppes als Konsequenz, dass dat effektiv d'Multinationalen d'Konkurrenz zwëschent de Staaten notze fir, bis dass se déi Plaz fonnt hunn, wou se am mannste bezuelen, an ënnert dem Stréch bezuelen se ëmmer ëmmer manner. Dat huet eng aner Konsequenz, an dat ass déi, datt déi eenzeg, déi nach bezuelen, dat sinn déi Leit, déi schaffe ginn, well déi hu kéng Chance fir ze soen, da ginn ech meng Steiere léiwer a Schwede bezuelen. Nee, déi sinn do ze versteieren, wou ee schafft. Par konter, de Mehrwert, dee gëtt net versteiert do, wou e produzéiert gëtt, wat eigentlech misst de Fall sinn. Mir kënnen awer herno gäre weider nach iwwer LuxLeak diskutéieren oder dat, wat den Owend nach kënnt oder méi spéit am Joer nach doriwwer kënnt an och Alternativen dozou. Mee den, d'Ursaach vum, vum sougenannten Zukunftspak, iwwer dee mer hei schwätzen, huet awer eppes domadder ze dinn, nämlech datt effektiv d'Betriber ëmmer manner Steiere bezuelen, datt och zu Lëtzebuerg ëmmer méi direkt Steiere bezuelt ginn, TVA, déi all Stot muss bezuelen, an indirekt, pardon, an datt bei den direkte Steieren d'Lounsteier, den Undeel un der Lounsteier zouhëlt an den Undeel un der Betribssteier ofhëlt, obschonns esou vill Betriber heihinner gelackelt hunn, mä wéi den Här Gramegna seet, dat huet sech ausgelaf, dat ass flach, dat ass platt. An da komme mer eben zu der Diskussioun, ëm déi et hei geet, nämlech d'öffentlech Schold. Mir hu virdu gesinn, De Stat huet Ausgaben, de Stat huet Einnahmen. Wann d'Ausgabe méi héich sinn wéi d'Einnahmen, huet e Schold. Méi komplizéiert ass et net, dat wat jidderee kennt vun doheem. Elo stellen sech awer an deem Zesummenhang dräi Froen. Éischt Fro, Duerf e Stat keng Schold hunn? Oder wéi den Här Bettel, neie Premier, ëmmer seet, Mam Staat ass et wéi mat engem Stot, wann ee Scholden huet, dat ass schlecht an dat belaascht déi kommend Generatiounen. Also ech se kee Wirtschaftsexpert, mee ech mengen Här Bettel awer och net, well et gëtt een Ënnerscheed zwëschent dem Staat an engem Stot. De Stot dee muss sech Sue léine goen, wann en et da brauch. an e muss seng Scholden ofbezuelen duerch dat wat e verdéngt, duerch d'Pai, duerch e Loyer deen en eventuell huet an dann ass et fäerdeg. De Staat deen huet aner Moyene. De Staat dee ka sech Sue léine goen, fir eng Industriezon ze bauen an an där Industriezon Steieren anzekasséieren vun deenen Aktivitéiten déi do stattfannen, als ee Beispill. Also huet de Staat Méiglechkeeten, déi e private Stot net huet. Also e Staat, wann e investéiere wëll, fir d'Zukunft vun de Kanner, wéi et heescht, ze garantéieren, sech dann Infrastrukture brauch, déi e brauch, fir wirtschaftlech Aktivitéiten ze hunn, dann ass et gutt, wann de Staat Scholde mécht. Dann ass et gutt, wann de Staat Scholde mécht. Fir lafend Ausgaben ass dat eng aner Saach. Wéi héich däerfen dann d'Scholde sinn, déi ee Staat huet? Bon, da kann een och vill driwwer diskutéieren. Mä do ass einfach emol d'Scholde vun deenen, déi gréisste Scholden, déi aner Staaten hunn. Déi gréissten, meeschte Scholden huet Amerika mat Mat 10.000 Milliarde Scholden, ech weess net, ob iergendee vun eis sech dat ka virstellen, wat 10.000 Milliarde, also 10 Billioune Scholde sinn, ech ka mer et net virstellen, d'Japaner mat 9.000 Milliarde Scholden, Däitschland mat zwou 2.000 Milliarde Scholden, Italien, an esou weider. Also, an dat wat jo do opfällt, si jo do zwou grouss Wirtschaftsnatiounen derbäi, Amerika a Japan liewen also dovunner, datt se Scholde maachen, fir datt hir Wirtschaft funktionéiert. An dat funktionéiert och nach ëmmer. A wann et gekraacht huet an Amerika 2007, da war et net wéinst deene Scholden do, mä da war et wéinst deene Leit, déi sech verscholt hunn, fir eng Wunneng ze kafen, an de Wäert vun der Wunneng ofgeholl huet an d'Wunneng emol net méi dat Wäert war, wat se nach vu Scholden haten. An déi Pabeieren, déi gehandelt gi sinn, mat deene mat deene Scholden näischt méi wäert war an alles zesummegekracht ass. Drëtt Fro a lescht Fro, Wéi eng Méiglechkeete gëtt et dann, fir d'Scholden ze begrenzen? Jo, dat ass relativ einfach. Ech mengen, do brauch een och kee Wirtschaftstheoretiker ze sinn. Entweder et setzen d'Ausgabe erof oder d'Einname erop. An dat ass jo do, wou dann d'Gestreits sech dann ugeet mat der Regierung, och zwëschent de Gewerkschaften an der Regierung, zwëschent eis an der Regierung, dat ass dee fir ze soen, jo et geet net duer fir d'Ausgaben ze kierzen, wësst, gitt der kierzen do, wou een eppes brauch, bei de Sozialausgaben, bei den öffentlechen Déngschtleeschtungen, bei den Infrastrukturen. An dat ass jo och genee dat, wat ze maachen Dir musst d'Einnahm eropsetzen. Da soen se, Jo, mee wéi d'Einnahm eropsetzen? Hätt Der gären, d'Leit soll, d'Stéit solle méi bezuelen? Nee, déi, déi Zuen hu solle méi bezuelen. Nee, dat maache mer net. Oh, da sollen d'Stéit ee Stéck bezuelen. An dat ass ëmmer do, wou mer de Moment ukomm sinn. Et gëtt awer, et ass awer an Zwëschenzäit esou, datt dat net eng Politik ass eleng zu Lëtzebuerg, mee dat ass eng europawäit Politik. An déi leeft ënnert dem Stéchwuert europäesch Semester oder Maastricht-Kritären oder Stabilitéits a Wuesstumspakt. EU huet sech europawäit festgeluecht fir ze soen, et duerf kee Staat méi wéi 60 Prozent Scholden hunn an et duerf een a kengem Joer méi wéi 3 Prozent Defizit hunn. Dat hu se da festgeschriwwen am Maastrichter, an de sougenannte Maastrichter Kritären, an engem Stabilitéits a Wuesstumspakt, wou awer verbindlech ass, all Land huet sech engagéiert fir dat anzehalen. an zwar anzehale mat Spezifitéiten, an eng vun de Spezifitéiten ass déi, datt Lëtzebuerg seet, well mir en öffentleche Pensiounssystem hunn, deen eis nach och zousätzlech belaascht, gi mir méi wäit, eis Schold soll ënner 30 Prozent bleiwen a mir wëlle mindestens net 3 Prozent Defizit hunn, mee mir wëlle mindestens en hallwe Prozent Boni maachen. An all Land huet seng Budgetsprozedur, Kontrollprozedur ginn, och an der EU, wou d'EU dat kontrolléiert, d'EU-Kommissioun kontrolléiert dat. An dann, wann dat net, wann dat net agehale gëtt, da komme Strofmoossnamen. Wat d'MIPSe sënn, erklären ech lo net. Dat së makroekonomesch Ongläichgewiichtsparameteren, no deene gemooss gëtt, ob eng Regierung, ob ee Land, ob eng Chamber eng gutt Budgetspolitik mécht. Ee vun deene Kritären ass, wéivill dann d'Léin zouhuelen. Wann d'Léin ze vill zouhuelen, da geet eng rout Lued un, Dir maacht eng falsch Budgetspolitik. Just fir ze soen, fir ze weisen, a wéi eng Richtung datt déi ganz Budgetskontrollprozedur geet. A well eis Regierung stramm zu deene Moosnamen an Europa steet, hu se gesot, Mir mussen un d'Zukunft vun eise Kanner denken, da maache mer elo een Zukunftspak. A wann et an deen Zukunftspak kuckt, da sinn dat 258 eenzel Moossnamen, fäert net, ech zielen se net eenzel op, wat awer Spuermoossname sënn am Essentiellen. An déi Spuermoossnamen, déi bréngen d'nächst Joer 191 Millioune manner Ausgaben, dat heescht manner Schold, bis 2018, dat ass op 4 Joer gerechent, 500 Milliounen, dat heescht eng hallef Milliard manner Schold. Also ass den Zukunftspak eigentlech ee Spuerpak. An et ass och keng Erfindung vun dëser Regierung, well et ass déi nämmlecht Politik, déi déi Regierung virdru gemaach huet mat der csv. Et ass eben schonn dee fënnefte Spuerpak zwëschen zënter 2010. A wa mer wëssen, datt zënter 2006 den Index massiv manipuléiert gëtt, da geet et esouguer méi wäit Zréck an den Zukunftspak sënn nieft den 258 eenzelne Moosnamen, déi, wou Der gäre Froen derzou kënnt stellen, also et ass net, datt ech elo net wëll doriwwer diskutéieren, also et soll een, do sënn der, déi sinn näischt wäert, mee ech kommen awer elo nach enke kuerz drop zréck, op wem seng Käschten dat se ginn. Dat sinn zwou speziell Moossnamen. An deen 248 Moossnamen sinn der iwwregens zwou, iwwert déi de Serge vläicht méi weess, dat ass déi, d'Wechhuele vun der Allocation d'éducation bei der Kannererzéiung an der Allocation de maternité, mee och wann doriwwer Froe sënn, do ass de Serge méi spezialiséiert an en hat mer och d'Chiffere gesot, wat se abréngen. Ech hu se awer scho erëm vergiess. Bon, soit, mir kënnen dorobber zrëckkommen. Et ginn awer nieft deenen 258 Moosname ginn et zwou extra Moosnamen, déi Der och kennt. An et fält am Fong geholl den Owend ideal, fir iwwer all déi Saachen ze diskutéieren, well jo elo de Mëtteg d'Gewerkschaften an d'Regierung zesummesitzen a sech jo anscheinbar eens gi sinn iwwer verschidde Saachen. Ob sech iwwer alles eens gi sinn, dat ass elo nach net esou kloer. Ech hunn ëmmer e schlecht Gefill, wann et heescht, d'Gewerkschafte sinn sech eens gi mat der Regierung iwwer Spuermoossnamen. Dat war 2006, muss een drun erënneren, datt déi éischt Manipulatioun vum Index mam Accord vun de Gewerkschafte geschitt ass, mat als Géigepartie den Eenheetsstatut an aner. Moossnamen, mee mam Accord vun de Gewerkschaften. Dofir weess ech net, ob déi Saachen, op déi si sech haut eens gi sinn, ob déi heescht, datt d'Gewerkschaften elo mat deenen anere Spuermoossnamen d'accord sinn oder soen, dat ass der Regierung hir Responsabilitéit. Mee déi zwou extra Moossnamen, iwwer déi och scho vill diskutéiert ginn ass, dat war d'TVA-Erhéijung vun zwee Prozent ausser op de Produits de première nécessité vun dräi Prozent, wat 350 bis 450 Milliounen zousätzlech Einnahme géing bréngen. An déi sougenannte Spezialbeitrag vun 0,5 Prozent, wou ni kloer war, ob et eng Sozialcotisatioun wier, well dann hätt een och een Urecht op déi Leeschtungen, déi sech doraus erginn, oder ob et eng Steier wier, mee da misst se an de Budget erafléissen, vun 0,5 Prozent, wat 119 Millioune géing bréngen. Se wollten dat an eng Zukunftskeess eraginn, déi et awer nach net gëtt. Dat ass, dat soll eng nei Strukturéierung se vun der, vun der Caisse des allocations familiales. An déi Sue sollen da geholl gi fir den Ausbau vun der Kannerbetreiung a vum, a fir d'Kannergeld. Et gëtt awer emol nach kee Gesetz fir dat ze maachen, datt de Statsrot gesot huet, éischtens muss Der wëssen, wat ass dat, wat Der do frot, ass et eng Steier oder ass et eng sozial Ofgab? An zweetens kënnt Der se net als sozial Ofgab fir eng Keess huelen, déi et iwwerhaapt nach net gëtt, datt se sech dann haut driwwer eens gi se fir ze soen, dass keng, also déi Contribution spéciale, dat gëtt dann eng speziell Steier, wéi mer se schonn eng Kéier haten, nämlech d'Krisesteier, wat Der Iech kënnt erënneren, déi zum Schluss 0,8 Prozent war, déi awer elo net méi opgehuewe gëtt. A bei der Krisesteier war et och esou, datt een deen. de Mindestloun verdéngt huet, näischt huet brauchen ze bezuelen, déi 0,8 Prozent si réischt ugaang iwwert dem Mindestloun. Bei der Contribution spéciale hei hate se gesot, dat wier e Véierels vum Mindestloun, wou een näischt bräicht ze bezuelen, an de Rescht vum Mindestloun misst ee bezuelen. Dat war och scho esou bei der Pflegeversécherung, wou en och e Véierels, bei engem Véierels vum Mindestloun huet näischt brauchen ze bezuelen, driwwer awer schonn. An do sinn se sech eens ginn haut, datt een hei um ganze Mindestloun näischt brauch ze bezuelen, esou wéi bei der Krisesteier dat de Fall war. Das heisst, se gëtt awer net 0,8 Prozent, se gëtt 0,5 Prozent, wann ech dat richteg verstan hunn. Mee de Serge huet d'Noriichten äifreg suivéiert. Hie verbessert mech da, wann ech eng Dommheet, wann ech dann eng Dommheet gesot hunn. Insgesamt gétt deen Zukunftspak, wéi gesot, vum Robinson-Moossname kënnen zréckkommen. Zu Laaschte vun de Chômeuren, de Famillje mat Kanner, de Leit, déi en RMG hunn, Leit, déi krank sinn. Ech ginn elo net am Detail dorobber an. Dat sinn déi, déi gréisste Laascht mussen droen. Zweetens geet et op Laaschte vun de Gemengen, déi vill manner Sue kréien an déi da erëm eng Kéier solle siche goen iwwert Taxen bei d'Bierger, also erëm eng Kéier un déi nämmlecht Leit oder duerch datt se manner maachen, d'Gemengen. Gëtt et ebe kä Kulturzentrum méi oder d'Schoul gëtt méi bëlleg oder d'Spillplaz gëtt net an d'Rei gesat oder d'Piscine gëtt zougemaach, an dat si keng Dommheeten, déi ech zielen. Et ass genee dat, wat an Däitschland geschitt ass, wou d'Gemengen ëmmer manner Sue kritt hunn. Och d'Schoule kréie manner. Och d'Schoule kréie manner, also ech will elo net, d'Kultur kritt manner an esou weider. Ech wollt net alles am Detail hei opzielen. Dat sinn effektiv alles Bestanddeel vun den eenzelnen Moossnamen, a mir sinn der Meenung, datt déi Moossnamen insgesamt, insgesamt net néideg sinn. Mir sinn der Meenung, datt et Alternative gëtt, mat deenen een op eng ganz einfach Aart a Weis kéint sech dee ganze Spuerpak do spueren, och d'TVAs-Erhéijung, déi ech och erëm eng Kéier déi Leit, déi wéineg verdingen, proportional méi staark trëfft wéi déi, déi vill verdingen. déi inklusiv TVA-Erhéijung op den Zweetwunnengen, net well mir der Meenung wieren, datt déi, déi vill Wunnengen hunn, e bësse manner solle verdéngen op de Wunnengen, mee se wäerten net manner verdéngen, se wäerten d'Loyeren an d'Luucht setzen an dat ass dat, wat de Problem ass. Also mir sinn der Meenung, datt ech dat alles kéint spueren, wann een iwwert déi Alternativen, déi mir och schonn an der Chamber presentéiert haten an déi mer op der Pressekonferenz ausgebaut haten, wann een iwwer déi seriö géing diskutéieren. Ech wëll awer och soen, datt dat Alternative sënn, wou och d'Gewerkschafte schonn driwwer nogeduecht hunn. Ech weess awer net, ewéi wäit datt se haut déi duerchgesat hunn. Ech fäerten, datt méi iwwer Spueren oder net Spueren geschwat ginn ass, wéi iwwer Alternativen zur Spuerpolitik. Fir eis sinn d'Alternativen hei d'Beispiller, déi mer uginn hunn. Ech hat Iech virdru gewisen, d'Tranche vun der Akommessteier bis 100.000, wann een do fënnef Tranchë géing bäisetzen, bis 50 Prozent, um Plaz 40 Prozent, dann hätte mer scho 500 Millioune ran, dann hätte mer scho, de ganze Spuerpak wier schonn domadder vum Dësch. Wa mer giffen d'Hedge-Fongen an aner Investitiounsfongen, déi vun der Steier befreit sinn, wa mer dat giffen ofschafen, hätte mer 75 Milliounen derbäi. Een, deen Dividenden huet, dat ass jo och eng, dat ass jo och een Akommes wéi fir aner Leit och. Mee bei den Dividenden ass et esou, datt vu vir a 50 Prozent steierfräi sinn. Wa mer dat emol géingen ofschafen, hätte mer scho rëm 100 Milliounen. Wann d'Betriber op den Net-Betribsween, wat scho keng kleng sënn, vun de Steieren kéinten ofsetzen, da wieren dat erëm 100 Milliounen. Wa mer d'Gewerbesteier. Déi jo och ëmmer, well et gëtt jo keng Loungewerbesteier méi, wa mer d'Gewerbesteier vun 3 op 4 Prozent géinge setzen, géif dat zousätzlech 180 Millioune ginn. Also do sinn alles nëmme Beispiller, dat si Pisten, iwwer déi ee misst diskutéieren. An ech hoffen, datt den Här Bettel net Recht kritt huet, wéi en an der Chamber gesot huet, wéi mir gesot hunn, et géifen Alternative ginn, wou e gesot huet, Jo, mee an der Chamber hei sinn déi awer esou minoritär, do brauche mer net driwwer ze diskutéieren. Ech hunn em geäntwert, An der Chamber vläicht, dobaussen awer net. An och d'Gewerkschafte ginn an déi do Richtung. Ech weess awer net, ob se et fäerdeg bruecht hunn, fir haut an déi Richtung ze goen. Ech mengen, et war immens wichteg, datt d'Gewerkschaften de vrun enger Woch hir Delegéierten an hir Comitésleit zesummegeruff hunn, fir ze soen, Esou kann et net weidergoen, well et geet wierklech esou weider, wéi et schonn ënnert der leschter Regierung gaang ass. Dës Regierung huet sécherlech de Virdeel, datt se am gesellschaftleche Beräich eng Rei positiv Moossnamen hëlt, mee am soziale Beräich ass se nach heiansdo méi kal wéi déi Regierung virdrun a se geet méi kalbliddeg vir a se schount méi déi, déi wierklech d'Suen hunn, well se jo nach mat an d'Regierung geholl hunn. Den Här Gramegna ass ee vun hinnen, mee dat ass awer net deen eenzegen. Den Här Juncker huet dat grad esou gutt gemaach, obschonn ech ëmmer gesot huet, hie wier de leschte Kommunist vu Lëtzebuerg. Ëmmer e gudde Verteideger vun deenen, déi wierklech massiv un deem System do funktionéieren. Mä ech hoffen, datt d'Gewerkschaften et fäerdeg bruecht hunn, fir ze soen, och wann haut eng Rei Saache konnten ofgeschwächt ginn, datt dat näischt änneren duerf un der grondsätzlecher Haltung, datt et an déi falsch Richtung geet an datt se wëssen, datt déi Mobiliséierung, déi se gemaach hu vru vrun zwou Wochen, datt déi scho villes geännert huet an datt eng breet Mobiliséierung an der Strooss, net nëmme vun de Personalvertrieder, mee vum Personal iwwerhaapt, mat de Bierger, mat de Konsumenten, datt déi d'Situatioun wesentlech kéint änneren. Net zu Gonschte vun enger csv, wéi oft gemengt gëtt, well ech mengen, et ass wichteg ze soen, csv sinn déi, déi dat do an d'Wee geleet hunn an déi just drop waarden, fir an d'Startbléck ze kommen, fir dat op hir Aart a Weis weider ze féieren, net zu Gonschte vun enger bestëmmter Partei, mee zu Gonschte vun enger anerer Politik, iwwer déi fir déi mir äis asetzen. An dowéinst si mer der Meenung, deen Zukunftspak ass ee Spuerpak, dee muss wech kommen, dee muss vum Dësch sinn, an et gëtt Alternativen. Mir setzen äis dofir an, a mir si guer net esou leng, wéi den Här Bettel dat mengt. An domadder giff ech dann d'Diskussioun opmaachen.